Capítulo dos. Vore mokõi. Namombyry upe távagui oiko peteĩ kuña. Ndaha'éi ijyvy hetaitéva. Oiméne pe amo ciento veintidós hectárea rupi mba'e ijyvy. Ha'éko ku akóinte ojogueraha porãva chokokuekuéra ndive. Upéinte ko ou omomba'apo hendive peteĩ soldado tuja ha péva oñemoĩ ikanguero ha opo'ẽ hapicha vokópe. Jepéramo Pajón oñeha'ãmbaite oikokuaa, katuete ikavaju ho'u upe kuña avena, ivakamimi oike kuña yvotytýpe, ivaka ra'ýma katu ohasa kuña korapýpe ha péicha ha amóicha, ha katuete osẽ opo'ẽ. Pajón ohepyme'ẽ, Katu olala ha ongururu katuete ha ojevývo hógape ojahéi hogaygua rehe. Upe arahaku pukukue niko pahón hetaiterei ojuavy upe pytyvõhára ndive. Ha upévare rasántema ovy'a og̃uahẽvo araro'y ha hymbakuéra opytapáta rehe ogaguýpe, Jepéramo omongarúronte omongaru hymbamimi péicha ku ndaikatúi jave osẽ oipo'o kapi'i. Jepémo upéicha, ko'ág̃a ndojepy'apýi jepiveguáicha. Araro'y og̃uahẽvo herakuã upérupi ndaje upe kuña ohepyme'ẽtaha ijyvy ha upe posáda jára oĩva tape ipevehápe ojoguataha ichugui. chokokue maymáva ohendúvo upéva inambipu'ã ha iñangekoijoa. Neĩ, he'ije hikuái ipyapýpe, upe posada jára opytapáramo pe yvy rehe, ág̃a opu'ẽvémane ñande vokópe upe kuña pytyvõhára ramoguágui. Maymavetéva niko ñasãingo upéva upe korapy rehe. Upémaramo, umi chokokue ikomunida rérape ojerure pe kuñáme ani ovende ijyvy Posada Járape ha ha'ekuéra ohepyme'ẽ porãvetaha ichupe, oipotáramo. Upe kuña omoneĩ ha he'i ome'ẽtaha ichupekuéra. Upémaramo mayma chokokue oñeha'ã ojogua upe yvy komunidaháicha. Ikatu hag̃uáicha hikuái oñondivepa oñangareko hese. Mokõi jey oñombyaty hikuái og̃uahẽrekávo peteĩ ñe'ẽme, katu nog̃uahẽi mba'evetépe. Aña oñemitỹ rupi ikorasõ menguéra, naiñe'ẽpeteĩri hikuái. Upéichape oñemoĩ ojogua hikuái peteĩteĩháicha, ikatumiháichante.

he'i ipyapýpe, Ojehepyme'ẽmbaite ág̃a ko yvy ha chéve ndacherupytyvéima. He'i hembirekópe, Ojogua joa niko lo mitã ha ñande avei tekotevẽ jajogua poapy hectárea arasami jepe. Ipohyipohyive niko ko ñande rekove. Upe Yvyjára pytyvõhára niko ñane rundi ohóvo ñane moperõ rehe jajereháguivo. Upémaramo, ojepy'amongeta oñondive ha ohecha mba'éichapa oñembo'yvykuaa. Aipóna oreko hikuái ijehe ocho millones quinientos veintitrés mil guarani. Ovende ikavajura'yrusu ha ikáva alamitãite. omomba'apo iñemoñare kuimba'e peteĩvape ha ojeruréma voi hikuái tojepagámandi ichupe omba'apo mboyve. Hembyre oiporu hikuái hovaja peteĩvagui ha upéichape ombyaty a la mitã upe viru. Upéichama rire, Pajón oiporavo peteĩ korapy ojepysóva dieciséis hectárea rasami. ika'aguými porã hamba'e, ha oho oñomongeta upe kuña ndive og̃uahẽrekávo hendive peteĩ ñe'ẽme. Og̃uahẽma rire hikuái peteĩ ñe'ẽme, oipojopy mbarete ha ohepyme'ẽ ichupe alamitã. Upéi oho hikuái távape ha oñemboheraguapy kuatiáre. Pahón oñe'ẽme'ẽ opagaapataha mokõi ary haguépe. Pahón ko'ág̃a ijyvyteéma, ojerure tojeporuka ichupe kogara'ỹi ha oñemitỹ ijyvy ojoguaramóvape. Osẽ porãitemi ichupe opaite mba'e. Omono'õ heta rupi opagapaitéma voi upe kuña ha hovajápe. Ko'ág̃a ha'e Yvyjárama, oara ha oñemitỹ ijyvyteépe Ijyvyteégui omono'õ kumanda, oikytĩ ijyvyrãmáta teete ha omongaru hymbamimi ikapi'ity teetépe. Péicha ku osẽ jave oara ikokue térã ojesareko ijavatity rehe térã iñu ojepysóva rehe, ikorasõ rory'asy. Umi ñana ha yvoty upepeguaréva ñemo'ãnte voi ichupe ku iñambuéva ambue tendápe guarégui. Ymámi, ku ohasáramo upe korapy renonde rupi, ñemo'ãntemi ichupe peteĩcha páva, katu ko'ág̃a ñemo'ãnte voi iñambuéva.